Adamlar bu gün Türkmenistanyň dürli künjeklerinden gelen adamlar tanyşdyrýar. Bratok, sen nireli? Ashgabatly.
I knew that word. I know exactly what it means too.
Daşoguzly. Mareli.
Çarjowly.
Nebidagly.

Gördümi? Alym, alym aýtýar, alym aýtýar.
Bozulyp durmuşyn. Boldumy? Ha, o boldy.
Goluny başlaýarsyň. Iki müň otuzynjy ýylda kyrk bäş prosent ýigrimi we kyrk ýaşyndaky aýal-gyzlaryň ýalňyz bolar. Bu ýalňyzlykdan nädip gaçyp bolýar? Häzir men size aýdyp bereýin. Soňky döwür gyzlarda erkekden özbaşdak bolmak ýa-da erkeklere abýuz şeýle ponýatiýalar orda çykyp, gyzlar has hem oglanlardan nezawisim bolup başladylar we bu diýmek näme diýmek? Gyzlar adaty duşukda oglanlar bilen tanyşyp, bir-birlerini has öwrenip, Bir-birlerine gabat gelýärmi, gabat gelmeýärmi, şeýle häsiýetleri, şeýle sypatlary bilen tanyşmagyň ýerine, diňe oglanlarda erbet minus taraplaryny gözläp başlaýarlar. Dikensiz gül bolmaz diýipdirler. Her kimiň kem tarapy bar. Gözlän Mekge-Medinäni tapar diýipdirler. Ýagny gözleseň, her kimiň minus taraplary çykyberýär we şol sebäpli oglanlara şeýle duýgy emele gelýär. Mysal üçin, oglan jaň edip sorasa, Sen sagat näçede öýüňe gelýäň, näçede öýüňde bolýaň diýse, eýýäm gyzlar Şeýle pikir etýär, bu meni kontrol etjek bolýar, bu meni strogy gysyp saklajak bolýar diýip, pikirler orta çykyp başlaýar-da, gyzlaryam birhili goranan bolup başlaýar, erbet ýagdaýy göz öňüne getirip. Aslynda, adam prosta bilesi gelýär, haçanrak öýüňde bolýaň, haçanrak barsam bolýar, görüşmek üçin ýa bilemok, görmek üçin, gürleşmek üçin. Erkek oglan birini gowy görse, ony bilesi geler, göresi geler, şeýle bolýar söýgüde ýa islendik gatnaşykda şeýle ýagdaý bolup bilýär. Gyzlaryň bu erkekden nezawism bolmak diýen düşünjesi, bul Tersine, ne erkegi gowy görýärler, ne öz-özüni gowy görýärler-de. Daşyndan özüni goraýan ýaly bolup görner, ýöne aslynda hem özüňi gowy göreňok, hem erkegi gowy göreňok. Şeýle bir düşünje. Siz bu hakda näme pikir etýäňiz? Pikirleriňize kommentariýada garaşýarys. Bu wideo öýlenjek oglanlara degişli. Öýlenjek oglanlar, Ilki bilen aljak gyzyňyz bilen däl-de gaýyneneňiz bilen gürleşip görüň. Gaýynene boljak bilen. Jaň edýäň, alýo daýza diýýäň diňläp göräň, şo bir zady kän gaýtalaýar-a. Derrowjak alypjyk gyzynam özünem çoruna aýtgyň. Bolmasa o siziň no ömrüňizi, nomryňyzy a-da ömrüňizi çoruna adykýa, ondan aňyrda onnoň hiç zat ýok. Hawa, şon ýaly bolýa. Onsoň ony etmän şony alsaňyz, hawa, Itiňiz spiseginde adyňyz bolmasa-da, magazynyň her ýazgy depderinde adyňyz bolar. O Merhem etdiriler depderi bar, ýazgy depderi, şonda adyňyz bolar. Janyňyz sag bolsun, ýatdan çykarmaň şuny. Agam salowmaleýkim. Agam eşdilýämaý telefon täze aldymlaý. Agam neme şu wagt kre edip ýördüm seň gyzyňy düşürdim agam. Düşek bolup durka aga edejeňe giýew gerekgämi diýende. Kakamdan sorap goraý diýip seň nomeryňy berdiler agam. Gyzyň gaty gowy gördüm agam çynymy aýdaýyn. Ber agam maň gyzyňylaý. Maşynym bar agam. Kredidini ýapýan meňki bolýa nesip bolsalaý bilýäňmi. Jaýym Hudaýa şükür agam aýyň otuzyna çenli töleg geçiriberseň jaýdan kösenýän ýerim ýok agam. Bilýäňmi. Üýtgeşik zadym ýok agam hemme zady özüm ýeteýin diýýänler o bilýäňmi. Eý agam. Diňle meni. Bolsun nämeý biderek ýere. Hemme kişi bilýär-ä soň günde öküneris. Näçe ýygnasaňam soň günde döküler bilýäňmi? Ýöne sen nädip biljek düşmeseň o güne? Gygyrma-ow agam, gygyrma puldan başga bilýän zadyňyz özüň şol-ow seň-ow agam. Maşgalaňyz tertipsiz ekeneý dogrymy aýdaýynlaý är ömrüme göremagau siz ýalaklarlaý dogrymy aýdaýyno.
Bäri diýseň owadan hä. Ähä o gyz bir zat diýdi. Owadanjy gyz bize bir zat diýdi. Bize diýdi, bize diýdi, e, samsyk, bize diýdi diýýän, aýt diýýän, aýt, hawa, hawa, bize diýdi, aýt derrew, aýt, bir bolgusyz söz aýt, wiý, dogruja söz aýt, bol, bol, bol, şansyň, aýt. Bärde diňe sen owadan. Ýöne ýaman bäri sowukda. Üşeýän bolsaň, znaçt, ýuwnup gelensiň-dä,
Näme? Ööy, samsyk, kelle süýtgän, näme diýip otyrdyň? Aýt indi, bol, dogrujadyp aýt. Bulaşdyrma, bol, düzetip goýber. Bize seredip otyr, bize seredip otyr. Aýt! Ä, birden men saňa teklip bersem, kabul etmersiň öýtdüm men. Näme teklip? Garoş, diňle teklibiňi. Meň öýümde, garažymda ullakan peç turbam bar. Dur, dur, dur, dur, dur, otur, otur, otur, otur. Bolýa, her gezek men birine lak atjak bolamda, bulaşdyrýan, A özüm bilemok näme etýänimi. Karoç bolýa, menden gaýtsynda, şol 500 manada berýän şu peç turbany. Hay. Ýene oňarmadym ay. Bar şu peç turban 300 manada beräýdä.
Bu gün agşam gyzlar bilen agzaçary Cezene Bura gitdik. Agzaçary menýusynda näm barlygyny hemem bahalaryny görkezjek. Desertleriň görnüşleriniň köplügi meni geň galdyrdy. Iki görnüşli çorba, mezeleriň görnüşlerem gaty köp. Salatlaryň, naharlaryň hem görnüşleri kändir. Geçenki abzorymda aýdyşym ýaly obslužuwniýe s hili tagamlary gaty gowy. Ähliňize massat berýän. Hepdäň soňuna baranymyz sebäpli adam gaty köpdi şoň üçin öňünden bron etdirmäňiz size massat berýän. Geçenki abzorymy görüpdirler sowgat hökmünde öňlük dakdylar oň üçin aýratyn sagbolsun aýtmak isleýän. Dary menýuň bahasy alty ýaş çenli mugt, altydan on iki ýaş çenli ýüz elli manat, on ikiden soň üç ýüz manat.